a otim. Wa min Nicole-li bene gin ma omyero elwong ni dako. Wa min Nicole-li bene gin ma omyero elwong ni dako ni ka onongo ni wii tio ma in pe labang cata. Ini gin ma omyero ilwong ni dako ni gin ma luwer obelle kede. First of all, min Nicole eno ma in ibore ni min Nicole-li nyinge ka awac awac bot Acholi rac. rac. Dakoni obedo lamyel kong bot lumic, awobe me kru pa lumic weng gudonyo iye kono young birds gi kono anga anga anga anga gi guluto bolgi weng kenyo guluto bol weng kenyo luwer mukene madwong bene ma peya anongo kony ilwongo wa nyingi pe guluto bolgi kenyo, Osha Dreymond gi bene guluto bolgi kenyo. Drila oluto bolle kenyo, Eddie Wizi oluto bolle kenyo. Man bedo ajenye ni dako na kono ni min Nicole ni dong co jenye ki dako. Hiya! Ma gin mo ma pe iculo wa lukke nilwongo ni dako ni in inge kong luk mo.

Caa mukene aye dok atamo ni balli mukene pa kwaru bal alaka ma in macalo boss mego tim ilak alaka eeh pien balli dok kite dong jamine timme kede yone bene dok iyaa rac rac mo ma pe wacce rac rac rastaman peko keken yoni peko keken Man dong ni co jenge ni dako ne min Nicole ka juma pe ngeyo gitamo ni min Nicole ni nen calo gin mo Maria mader mo Maria mader pe ager ka wun wungeyo dako Maria mader mo in iwakke kede ni Maria mader po mono pingo pe bed calo dano calo an Daniel Sokagi ma wakelo dako ma nongo cakke pud ocung acunga. Eh, mono nyig cakke pud bedo ni gulugulu ma tye olu in micako nywal kede ya dal eh, ya man in kelo gin ma ji obelle kede ya gin ma ji oweko eh, gin ma ji olak kede eh, gin ma onongo buto i ot kacel ki luwer weng grup in a crew eh, gimyelo pakawa ca apar acel ka ginino gicoyo wa ca aboro abongwen me wor agur mo citayil pa agur mo ma icako nenogi otyeno ca apar apar acel calo bar lakodi agur eni ma gikati woko ca apar acel ki apar aryoni gin gin ma myero ilwongi ni dakone oluu. Cal, Lutino ajo oke lanne en acena eni acena ma nongo igamo wa ki pa kwaru imedo wa ki pa dani imedo wa ki pa nga nga gi eh ineno wa i baibul kiwaco ne ni abipanicing in wa i lukwayi ni me angwen nen kit otim wiye wiye ni kony dako ni olo ma onongo atwero miyo woro ikome en aye min Joshua In aye dako. Eh, Olo bene wiye okuto yamo kwano. Mm. Olo eni dako ma atwero mine wor. Eno man ni min ni kol eni ma angeyo ni ngadi onongo obedo ka donyo kede i ot lum cani. Eh, ya. Lawe idi ezi widi wizi obedo ka donyo kede i loc cani. Kono nga drila obedo ka donyo kede i kono i pe koyo. onyo akem kwene saagi or akem kwene biigi anyira snow line in ibino ka wake kwede itwon kas mo madit in acena in itye ka cena wod pa ryemo itye ki acena mo ma tye bad news cena mo ma omyero bene pe dong ibed ka ngamo wa dogi nongo myero ibed mere ka loro wii ot ci ibed ka koko koko koko ca weng me jenge ni abedo ki mutoka mutoka tye kwene ka wa mutoka ma gamente omii mutoka ma welle tek almost million miya acel ki pyera abic ki wiye icato ciling adi million apar aryo cene me Uganda cene mogo dong iringo idonyo kede South Sudan ca angeyo wa ngat ma icato mutoka-ni bote Wod pa ryemo ki twon ciran mo ki twon cene mo ciran oromo yo nio teke dong idako mo keken ma omyero otim mere komi bedo ciran keken dok bijinec mo ka iwee itim jami ne bedo ciran keken. Wuwer bene ka iweko wer me nyomi iweko tim wu gene kenye bedo ata ata bedo ka jengi pien wutim jamine weng ki ciran tye ki kas marac wa jo ma ogoyo ki wer botgi nongo kenye bedo ata ata camo camme ki lwaki cene pa dano cene pa dako pa lajol. Akelo Sara ocamo woko kwiji kun gucito gin ki dano adek ki driver moni acel ca angeyo gucito gugamo cente ki gang Sara gi en o i agonga, agonga en aye obedo centa ma ikato laliya ka nongo dong icito ka donyo kwede dong cukul bwanga tyera dong ca agonga tye en kona kenyo. ocito ogamo ciling milion aryo ki alip miya abic cash ki bot won Sara ki bot won Sara ocamo cene enoni dano keken ma an angeyo ma an angeyo ma ocamo cenegi ma pe ogoyo wer ma an angeyone tye i miya aryo ki wiye miya aryo ki wiye ki lamego mo i nino mo obino lunye alunya i ot pa Sara eh, i bar pa Sara otimo camo ciling pa lamego-ni milion adek ki alip miya abic ca kwero goyo wer pa lamego-ni pe be oo nyom cwinye be yom ata pe be pe be lwor kong dano mungiyo ki timo bal Dano ma cinge cok pe ki kica i kom ngat mo keken. Beast. Lamego ni olunya olunyo bongo weng ni ka pe otimo omiyo ciling bote ciling ma mege. Calo otim miyo cene mo. Ma otim ka onongo ciling kit million pyera aryo nyo pyera adek.

Ribuka obuto kedgi gin abicel ki abor-ni weng i loc, ci en ni dano ma nongo anyimme tye, en mit nikolle bene, kome odoge tau ni nongo laco. Cilo gining keken? Komi gum ni min nikolle ogale boti pi ni en tye lapiny oloyo, lapiny oloyo, ka wotte mo peke, tye lapiny oloyo ya. Dako ma bedo ki otim nongo dako ma lapiny oloyo ka wotte pe onyo latyene okuot mo latyene okuot ka awaci ni latyene okuot jo mukene pe ngeyo ee leb acwali madit pien a wa ileb acwali madongo ni weng tye bota pe tye leb acwali mo ma pe bota weng tye bota in itye ki latyene okuot. Latyen okuot en aye obedo lakodi mon eni ma nongo giyweyo tyengi ayweya eh, nongo tyene okuot doko eh, timo malaya olak ki malaya kuja nongo olo otamo ni ywe tyene eh, nongo tyene okuot doko iya ci kong weko tyene kong to manok eh, eh, iya nongo tye yweyo tyene gang otim tyene kong kwe manok ka dong tyene okwe ma dong kwor tyene pa dong odugo maber dong ngeni tyene dong nyono ngom maber acito acita mono ilo aye ilo kodi mon ma bedo ki otim gene mon ma kweyo tyengi kweyo ma bene otimo yam bene pe ngeyo wel luk kicwalo ci ladi bene pe ngeyo. Obalo kwan polle kiculo ci ladi be pe be pe oculo be be be pe orwatte ki oro ngat mo yam eh? be pud pe orwatte ki won nyako mo iken eh? ya ibedo ki nya pa ajwaka ca eh, kotido ajwaka muyubo komi kotido eh?

Labongo grooming in me keli ni jal, cak timo jami kuman, dony i activism. Luming ma pe gingeyo wek gicwak i wi yo. Ento jo ma ngeyo ni Daniel Soka en aye obedo activist macon i Gulu. Wayam kingeyo how many time have I been in, in, in prison because of activism nyo lweny pi twero pa dano. Tim in nino ma acel ki, ki, ki magi pi twero pa, pa, pa, nyo pi lweny pi twero dano.

In nene iyero. An aye aweko in irwatte ki Doktor Stella Nyanzi. Doktor Stella Nyanzi en aye onongo tye chairperson ma megwa. An atye activist ma i Northern Uganda. Wa i cawa-ni. Kit ipeny Stella Nyanzi bicato dong ni Daniel Soka Northern Uganda chapter nyo People Power Northern Uganda chapter that is Daniel Soka tim jami weng ni en jami weng ni en nyutte mogo ma konye pe ni itye laloc. Bedo lalonya wene nyiyo kit oywek ki wer. Itimo ngo ki yweka ki nyini? Wer ni otimo ngo i komi? Ka wa iculo cukul pic pa latinni pe itwero. Kun bene inongo ciling ibimato weng, idonyo kede ki mon weng i bar iloc. Konyi pe ma pe, pe pe onongo myero ingam dogi i kin co. Onongo myero ilingo, an awaco ni in ma ca otim onongo myero ibed ka kanne, ikanne i ot ibed ka koko, ibed ka tango cingi bot Lubanga. Leg bal Lubanga okonyi wek wudwok bal pa kwaru, leg pi bal pa kwaru, leg pi bal ma in ibalonegi-ni wek olo olo inong nigonye. labongo nini wutim? Pe ma pe yoni pe in anyimi pe in anyimi orwenyo kwici kwici kwici kwici irwenyo kwici kwici kwici gin ni mo pe en anyimi pe en oweko ojwiye wai ni jo labongo ki pa neyo gi weng gumyero gucak koko pien in ilalo pe ma pe gin ni mo peki in dong ilalo ginawiye olalo. Lyel ma woto in in aye otim in itye lyel ma woto pe ma pe ibabeo ilalo bino ka ngamo dogi bene ni iyeto dano luwer madongo calo in matino aye wa kit matino gunyo me oweng ki mon. In waring be wa yam pud pe kergi. Waluk pa nya pa ngaro be pud pe iculo. Ci be ilwonge ni laco twong gwok.